An domadder begréissen ech iech zréck zu enger weiderer Episode vu Superpoweren. Ah jo, dir hutt d'Story elo héieren, also et geet haut wierklech ganz, ganz interessant zou. Mir ginn haut och mam Schwaarzen ok un dat Ganzt, also deen dee wierklech och déi grouss Geleeënheet kritt fir sech och nach eng Kéier ënner Beweis ze stellen. An dir kënnt schonn denken, wéi d'nächst Kéier wäert ausgesinn, wat fir eng Bomm männech hie do muss déi grouss Finall spillen. Also mir gi lo haut nach eng Kéier esou an eng Welt wéi déi hei. Dir hutt also héieren, eng grouss Unspigelung un dat Ganzt. Dat do ass och dee leschte Boss, Mini-Boss kann een definéieren, virun deem groussen. Dat kënnt Der Iech jo am Fong denken, vun der Story hier. An et wäert net schéi gi fir mech haut, gleeft mer et. Dir gesitt elo hei schonn, wéi et leeft. Heieieiei. Dee misst elo fort sinn. Voilà. Dann si mir elo hei. En neie Feature, dat do déi Placke bäikommen. Sou, do gees elo do. A wann dee elo richteg giff timen, da kënnen d'Géigner esouguer op d'Placke mat eropsprangen. A wa mer dat haut erreechen, da gëtt et richteg asozial hei am Let's Play vu Super Bomberman. A jo, mir näheren eis wierklech zum Enn zou. Ech hat iech jo versprach, dat ech elo e bësse méi Zäit mer huelen, fir dee ganze Projet och Zum Schluss ze bréngen. Den Interesse ass bëssen paper zu anere Let's Plays manner kann ee soen, mee dat huet och seng gutt Grënn. Et ass beim Bomberman, oh mäi Gott, voilà dat do war wichteg. Elo muss mer just kucken, voilà hie leeft elo fort, geet leider net duer dat do, ups. Ah si sinn och méi zéck elo ne, déi wësse wat se musse maachen. Voilà, da ginn ech eben mam Brisk an dat Stadfeld do verléieren, mee léiwer esou. Ups, do si mer elo scho méi wäit gaangen, wéi mer sollte goen. Also mir mat deene Placken, déi sinn zimlech random. Dat kann heiansdo fir e ganze Part een zur Ver. Zur Roserei bréngen. Ech, Dir wësst jo, wéi ech deen hei Let's Play uginn. Et ass kee Blinds Let's Play wéi Splatoon. Et ass eben dat ech mech virpreparéieren Sou, hei eng Kéier ofwaarden an da si mer schonn mam éischte Level duerch. Dës Kéier och keng, voilà, Dir gesitt och elo nach am Background, hien huet eng schéi Rous, eise Schwaarzen. Dir hutt keng esou Zwou-Minutte-Battles a lo hei eeben och mat de Schaltflächen, ganz interessant. Muss een eeben oppassen och, wëll do do Spawnpunkte sinn, dat kann och ganz, ganz dreckeg sinn. Also Dir mierkt, d'Spill, besser gesot d'Story, wann et eng Story ass, muss ee och ëmmer diskutéieren. Et ass eng speziell Story, géif ech definéieren, vu Bomberman, dat op jiddwer Fall. Déi huet awer och gutt Features elo nach agebaut, gutt Challenges. Grad wann Dir Iech Killed spillt, ass et interessant, mee ech muss awer och wierklech zouginn, wann et schonn déi zweet Kéier oder drëtt Kéier oder x-te Kéier spillt, well ech wäert am Duerchschnëtt awer all Level fënnef, sechs Mol gespillt hu fir Iech eng gewësse Qualitéit ze presentéieren, da kritt d'Spill awer esou säin Ähh-Moment. An ech weess och net op Leit Nintendo Switch och hunn déi dat Spill hunn, mee ech kann iech och d'Propos maachen, wann dir elo Let's Play nogekuckt hutt an dir wëllt awer onbedéngt eng Kéier dat Spill och spillen, wëll der sot et ass äert vläit, ech géif iech d'Spill och ausléinen, ech selwer wäert d'Spill wierklech och elo net méi duerno spillen héchstwahrscheinlech. Aus dem einfach Grond, Online Community ass keng do. Dat dat wäert och nach den Ofschloss gi vu mengem Let's Player. Ech ginn eng Kéier mat iech en Tour nach online spillen. Do ginn och nach déi zwee lescht, ah fuck. So, lo si mer um zingten an, mir sinn net um zingelt. Alles sou datt der do gesinn, dat ass richtegen E-Sport. Sech an d'Box gema an dann awer nach et iergendwéi geba krut. Also mir gedeem d'Géigner, et sinn och net méi sou topesch Géigner, et kann een et definéieren, déi wësse wat se ze maachen hunn. Voilà. An fir de Rescht, ja fir de Rescht wëssen et Youtuber net wat se ze maachen hunn an dout sprangen, dat ass och eng Optioun. Eieiei. Hei eben elo nach dat, oh shit, dat wollt mer net, well do wollt ech eben och dat ganzt Feld do fräi kréie fir nach e bëssen ze farmen. Hätt mer elo méi, ja dat ass eben och gutt geschafft Youtuber. Dislikes si wëllkomm no der Aktioun, well elo nach emol wei sinn 5, 3 och elo hei erëm nei Géigneren, et gëtt feiereg. Naam mir nemmer rem eng fucking Bongbell, dat nervt mech grad wëll ja kee Kommentar wat ech do einfach sou mir kucken d'Bombe mir kucken net wou mer d'Bombe leeën eieieiei sou mol kucken op dat do lo klappt. Also si sinn och bësse méi koueremel domm, si brénge sech och gär selwer ëm déi do mat hirem Feier. Dat ass net wéi déi uewen do déi kënne déi si selwer eng Bomm déi kënnen net duerch eng Bomm stierwen wann se hir Ability umaachen. Voilà, wann ee vu Bomme schwätzt, da komme se och endlech zum Virschäin. Esou, hei elo oppassen, hee wäert dat do iwwerliewen. Muss ebe kucken, mol elo Feld hei fräi ze maachen. Awer hei mol eng Kéier nach probéieren, klappt dat do? Voilà, deen ass weg. Also, Dir mierkt, et si elo scho rëm 10 Géigner an. Elo hat ech uewe schonn eng Kéier dee Fait, Voilà, zéi mer neen dat Set an do rop op déi Fläche ginn, déi beweeglech Flächen, a fir do engem nozelafen herno. Ech hoffen, et geschitt mer net méi. Ech hat et schonn a Versich. Dat ass richteg nerveg. Sou, eng Kéier kuerz oflaueren, fir kënnt dohinner ze goen an eben uewen de ganzen Deel mol ze maachen, an da erëm zréckzekommen. Dat ass richteg nerveg an do huet awer Bomberman wierklech och sou gewësse Facteuren. Voilà, tiptop. Net tiptop, rip. Ech iese gell, bon wéinst nach ee mat an den Doud geholl, mee wow ech spawnen och instant bäi deem do gell, oh Gott. Dat also dat huet a sech, déi wäerten och haut x Game Overe kréien, dat op jiddwer Fall, dat kann ech iech verspriechen. Genuch Salzverbänder, nach en aner Tipp mat deene Fläsch wéi déi do, wa se genau esou sinn. Dann kann een äh, mir hallo nervt sa mech do gell, muss ech lo wirklich dat dote machen? Ah, ich si so schlecht haut. Guck, dat war so de Problem. Lo sitzt sa do und ich muss Echtens ich jo kein Timing, dat wësst der so. Voilà, please. Oh Gott. Dat ass de, de Scheiß um, um der hei Welt an dofir hassen ich se. Voilà, dës ginn mer Timing. Ech mat Dani, do kréie mer och souguer nach gemaat. Tip top. Ah, kënnt souvill zum Timing, kënnt se och dann dohin. Also et ass grausam dat do, dat do kéint sech och erëm cancelen. Ech muss dech awer nach kréie gell. Jo, souvill dozou, ech kréie mech selwer. Also Feeleren um Feeleren, de Merit awer sot Spill. Och wann sech hie preparéiert, et huet et a sech am Sënn vu Randomness an heiansdo Zäitgefiller déi feelen. Sou den Zuch, wou kënnt en do? Dat ass wéi CFL, du muss de ganz Zäit drop waarden, bis dat kënnt an deen do. Ach, du bass esou gescheit, weess de dat? Deen hei Level, gell, op wéi vill Chat 5 Liewen do verkackt hunn. Onméiglech, sorry fir den Ausdrock, mee et ass einfach sou. Brauch ëmmer op den Zuch waarden, fir kënne virun ze goen. Also mierkt wierklech, déi Levels hunn ech awer a sech. An ech sinn éierlech, ech wëll dat do wierklech och guer net am am schwéier Modus spillen. Bon, mir ginn eis emol fir d'éischt hei, ginn ech soen, Wee fräi man an da gi mer eis leschte Géigner do sichen. Vläit nach e bësse Level Ups, voilà, déi do bräicht een, wann een dovunner schwätzt. Sech hei nach verstoppen. An da geet virun hei. Zack, an ech kann awer schonn eng Kéier dohinner goen an der Zäit, amplaz ëmmer ze waarden. Et gëtt och eben, ech wäert wéinst de Credits, d'nächst Kéier gëtt et och keng Zesummefassung, well déi Credits, déi sinn, kann ee soen, eng KPI-Musek, déi da kënnt, ouni vill ze spoileren. An huet kee Wäert, wann ech d'ganz Zäit ronderëm schwätzen. Sou, elo zwou Saache matenee maachen, tiptop. Dowéinst notzen ech dann eben esou eng kéier en Online-Part, wou ech wahrscheinlech och nach wäert Disconnects kréie fir iech e bëssen e Feature, also e Fazit vum Spill ze maachen. An ewéi versprach, ech maachen am Fong ëmmer Giveaways an och menge Youtubes-Parts, mee dës Kéier ass eben just eng Offer. Dir kennt mech vum Gaming Café, déi meescht, déi och mech hei kucken. Wann dir eng Switch hin an hier wëllt, dir hutt d'Bomberman net, soen iech op jiddwer Fall, et lount sech et awer net ze kafen. Et lount sech awer vläit eng Kéier e bëssen auszeléinen, géif ech emol einfach soen, an engem ganz frëndlechen Toun. An déi Offer kéint ech iech och maachen, wëll d'Spill wäert bäi mir och no dësem Let's Play just nach hei uewe bäi de Spiller leien, wéi och sou al N64 Spiller oder och eben. Gott, eben och Spiller déi eben lo net méi vill gespillt ginn. Splatoon. Wann en dovunner schwätzt. So, den do kréie mer leider net. Also mir och hei erem 12 Géigner, et hun der genuch ze din awer op jiddferfalls kann een net soen dat d'Spill engem langweileg gëtt, mee bon ass een eben wann een net e Bombement Fan ass dann eventuell seet een boah et ass latzeg, et ass sou eng Saach och déi e Thema wat ech kann uschwätzen sou Story, sidd der sidd dir Story Spiller? Ech ech sinn zum Beispill och am Fong guer net, et ass oft dat ech d'Story einfach leie geloossen an ech hu mech op de Multiplayer Modus mat de Kollegen fokusséiert an dat Probéieren ech emol mat menge Let's Plays awer e bësse mäi mäi Ruff derwäsch ze kréien. Voilà, déi Combo mol eng Kéier. Well et ass wierklech, ech ginn et zou, mat esou Saache sinn ech faul. Wat ech ebe vill gespillt hu waren ëmmer Pokémon Stories. An do, dat ass de Witz, do sinn ech da kee Multiplayer gewiescht, obwuel et do méi effizient war. Do sinn ech da erëm esou deen dee Sammler vum Charakter hier, dat ech einfach meng Bobbelmons wëll sammelen. Naja, Bobbelmond zeechent ee bei mir. So, duerch ketten mer de mol an, da kanns du näischt mellen. Voilà. Da kréie mer och nach de Punch, den ass gutt. Also, déi do Charakteren, ech hu se an d'Häerz geschloss, well dat e Kouremel, dann zerbrénge sech ëmmer selwer ëm. An et ginn och Youtuber déi sech selwer ëmbréngen. Eieiei also ech gesi scho Leit erëm hei de Part kucken déi sech krank laachen. Wéi schlecht ass dat? Oh mäi Gott, Report. Wéi schlecht ass dat? Da geet heihin an et ass näischt méi do ze maachen. Also e bëssen Humor muss sinn, wann ee samsdes moies opsteet an et ass eng Kéier Rou am Haus. Da kënnt dat do gär vir, tëscht emol an äi Schgiess. Dat wär eng gutt gewiescht, vläit emol nach eng eng Schmier ze iessen mat lëtzebuerger Moschtert. Sou, do bréich ech rëm selwer ëm, do fënnt ech gär an d'Häerz geschloss, dat si gutt Abonnenten, déi sech selwer ëm den Eck bréngen. Et voilà, zack, zack, zack. Mir änneren eis also. Mir sinn elo scho rëm an der Halschent vum ganze, vun de ganze Levels, mee et wäert awer elo nach eng Zäitchen dauere bis mer dee Boss do packen, well do gi warscheinlech 10 Minutten drop, deen ass heavy. Ah, dës Kéier klappt et net. Also mir ginn elo erëm zréck hei. Dir mierkt also vum Oplevelen hier kréie mer och wéi, dat hei ass esou one. Den hätt ech am Fong kënne cancelen. Ech kréien och keng Special Abilities, näischt. Ech si wierklech do um Limit. An och vun de Liewen hier, ech vergeheien einfach ze vill ewech. Esou, hei an hei da lo och fir um Schalteren ze betätegen. Alles op engem Koup. Ah ja, do war einfach ze wäit d'Reach och. Jo, muss ee e bëssen awer mol ufänken, ne? Voilà. Deemno ass hei de But, ech muss dat do, dat ganzt Feld fräi kréien. Dat ass wierklech e Ranz, am Sënn vun, et spawnen och net mol eng ganz Zäit Géigner erëm. Dir mierkt et. Mol fir d'éischt dat do dann, dat ech ënnen ëmmer ka flüchten. Do alt scho erëm op Enn. Also dat ass, kanns net soen, et wär, dat hei wär easy, och wann et Ufängermodus ass, sou. Easy am Sënn, also schwéier ass dat, et net selwer drop geet, mä et muss drop. Ach Mann oh Mann. Geet dat leeft haut guer net gell. Dat mierkt mech selwer och. Mee bon, da mierkt der awer och, ech si fair mat iech, wann och Paart ze ginn, déi einfach fir d'Poubelle sinn, lueden ech trotzdem op. Vläicht hutt dir dann do méi drun ze laachen an ech net ëmmer en Thema fir mech unze. Aach, Bullshit! Sorry, Salzmoment. Stierf, merci. Sou, an do, do. Dat, dat gi mer, dat gënne mer eis awer nach, fir do ze kucken, ob eppes do ass. An do ass souguer eng Bomm. Dat léiert een eraus, all Feld ass wichteg an deem Spill. Sou, mir hunn also schonn de Gé éischte Game Over vun dësem Part erëm gesinn. Shit happens, mee bon, mir si gutt an der Zäit, dat op jiddwerfalls. 15 Minutten, wat hu mer, jo. Kann sech net beschwéieren, also wierklech nach eng Kéier back to the topic mat de Stories, oh Gott deen hei levelen, wees ech erëm wat et ass, d'Stories maachen mech anscheinend méi salzeg wéi normal Modien. Wéi den Online-Modis. Wisou? Ech sinn eigentlech och en plus méi ofgehäert, well ech esou an de Kapp geschassen an scho jorelaang Mario Kart competitive gespillt. Mat Mario Kart Wii hues de geléiert mat Lag emzegoen, dat ass och esou e Punkt hei am Land, mir vill, grad am Gaming Café vill Leit, de Screen laggt, Input Lag, ech kann net spillen. An ech soen einfach I don't give a shit, ech sinn de Maler gewinnt. Bon, mir hunn dat elo mat de Bock geschoss, mee deen do ass fort, dat war emol wichteg. Elo kënnt eng Passage vum Level, ah Gott, ech ree mech net, iwwerhaapt net drop. Ah, mir hunn ee vergiess do ënnen. Hei gi mer deen nach sichen. Geil net sinn dat mer einfach sou Géigner vergiessen. Kënns de zréck? Hallo? Jo kënns du. An dat do sinn och Charakteren just an d'Häerz geschloss well se sprangen an hiren eegenen Däerf. Wat ech soss nach kann erzielen, ech si e bëssen iwwerrascht, verschidde Youtuber, Lëtzebuerg, soll ech wierklech nach iwwert d'Thema schwätzen oder wat et do einfach de Dénges soll, ech halen et einfach, dat ass besser esou. Gutt, verschidde lëtzebuergesch Youtuber wollt ech am Fong ufänken, egal. An dann, da wann der dat Thema wëllt wëssen, da schreift an d'Kommentarer, erzielt mer dat nach, wat se do alles lass ginn. Ëh ah Gett, dëst Spill huet wierklech sou vill K-K-K-Karma. Bon, mir ginn déi do elo nach ewech. Nee, mir ginn se net. Elo geet deen do spadséieren, gell? Bon, mir hunn déi do Ability verluer, mir hunn de Géigner geknuppt krut. Ech si esou opgeschmoss hei grad, wëll ech mierken einfach dat do gëtt sou eng Situatioun esou dat ok dat do geet wëll d'Saak kouw rommel domm ass dee Charakter ech hunn esou gär da maache mer nach dat do kréie mer nach eng Bëmschen an bon deet mer wierklech leed hat déi Ability do ech do net krut mee bon gëtt e witzege Bossfight mat net vill Fäegkeeten a vum Ranking hier gëtt dat do aua mee bon. Ech kucke wierklech, et war jo de But vum Ganzen, iech eng Kéier déi ganz Story ze weisen. Dir hat Bombmen Stécht, all Planéit eng Kéier, deen der gesitt. Hutt Detail ass och deen zweetleschte Planéit, do hätte mer misse mat op den Zuch, den Zuch verpasst, ne? Also do ech, ech nennen et einfach Zich. Esou, spréngs. Na, dës Kéier leeft en einfach esou an den Doud. Also heiansdo sinn déi Charakteren och erëm esou random na awer nach. Moment, ech hu schonn ee, wou hunn ech da schonn een ëmbruecht? Dat, dat muss ech nokucken, ech, wow. Iergdwi random do nach ee mat op den Doud. Kritt emol net mat wat e mécht. Gutt Youtuber déi muss en abonéieren oder deabonéieren. Zerwiss dat kann iwwerhaapt näischt. Äiäiäiäiäi ech mengen och vun de Views de ganze Projet wann ee seng Analyse eng Kéier ka maachen. Ech menge wierklech e war méi minim, mee dat heescht awer net, datt ech de Projet net fäerdeg man. Dann kënnt d'Saach heihinner. Wou d'Saach do déi wéi mécht, onméiglech, kanns keng zielen, kënns dohinner esou. Aah, du bass esou een fucking Troll, wees de dat? Hei do, do. Gutt, deen, dat do war einfach racheist süß, Moment. Sou, hei mei ass wichteg fir déi do Bomm ze kréien, muss ech fir d'éischt dat do maachen, well ech kommen herno net méi soss do laanscht. Dat ass ëmmer wa ee Feeler deen ech och gemaach hunn. Ah Gott, wou geet déi do erëm hi, gell? Voilà. Also sou Arrête mam Zuch verpassen a mam Bus verpassen, dat ka virkommen. It happens, you see bro. Ah déi do Charakter kenne mer, do muss ech net vill diskutéieren wéi déi funktionéieren. Et bon, mir kucken nach e bësse vläicht hei e puer Abilities ze sammelen, well soss gi mer mat net vill do an ee Fight eran, an ee Bossfight. Also zwee Levels fir do deen zweetlescht Level virum Bossfight wär et keng schlecht, domat unzefänken. Ok, mir hunn deen do och erëm ëmkrut, tant mieux. Et bon, mir kréie leider keng Fäegkeeten. Do ass soss näischt méi. War gedacht, den do leeft d'Höl mam Jarl. Dann kritt der wierklech en Hardcore-Modus eng Kéier vu mir gewiss, wou ech mat net vill Fäegkeeten do eraginn. Voilà, 4 Schalteren am ze betätegen. Fänken mer mol direkt heihinnen un. Ah voilà, mir hunn déi do Fäegkeet awer. Maachen mer mol dat do. Dir wësse wéi mäin Trick do ass. Fir mol dat Feld do hannen opzeraumen. Also si mierkt awer och en huet sech bësse mam Spill beschäftegt, well dat do kascht mer awer elo spent mer vill Zäit. Ech hoffen e puer Géigner do ze ditchen. Dat misst mer elo geléngen. Voilà. Ja, do war natierlech am Cours emol domm, mä bon, fir déi do Aktioun war et mer der Wäert, ganz riit ausgesot. Ja, dat do ass ganz vergiess, dee Part hei, gell. Wann ech an den E-Sport gaange wär, dat do ass seng Leeschtung, wéi wann ech géint Indien an wat hat en deemools gewonn? Ech weess schonn net méi, et ass mer ze blöd. Pff, keng Ahnung. Dat sinn och sou d'Resultater hei am Land. Mir gewanne Matcher, mee mir sinn awer elo net, dat mer do mat eis kënne bretzen. Mee d'Leit, wat dat Schlëmmst ass, déijéineg, déi maachen dat en Areal, déi menge se wäeren déi Bescht, wa se eng Kéier kéint do gëtt e klengt Glenn oder einfach en normale Match da gewannen, ja. Dir gesitt hie mat dem Arekat. Eis Leeschtung ass, riit ausgesot, katastrophal, well mer hannen a vir all Schnëss kréien. Do schwätzen ech och näischt schéin, mee wéi ech ebe gesot hunn, de But, dee mir perséinlech um Häerz läit, ass, datt mer do alt, och mat schlechte Resultater, d'Land wéinst vertrieden. An dat maachen ech och op Youtube, mat engem schlechte Pad. Ech sinn nach ëmmer do, ech maachen et nach ëmmer, mäi Gott. Ech kräische geschwënn. Ach Gott, geil. Ech meine, ech ginn also go vun der 6 Mal Game Over. Ech reem mech drop, wann de Sian lo rëm kënnt, Zäit Game Over ass gezielt. Da kënnt se also äiskal um Gaming Café rein, du bass sou oft gestierw, sou oft duerch deng eege Bomm, sou oft duerch Géigneren. Geet nach eng Analys vun den Albume maachen oder deen ass einfach fir esou Saachen ass deen net gutt. Mee esou Leit brauchs de och fir einfach ze mierken, Damn, d'Säck kucke wierklech och nach all Paart. Ze sëtzen ech da mat engem Notizblock dohinner an ze ginn alles am Detail analyséieren. Ai ai. Ech soe grad näischt, well ech einfach faszinéiert si vun deem ganze Block, deen ech hei muss maachen. Dat bréngt mech alt erëm eng Kéier selwer ëm. Sou, lo, lo, lo weess ech emol erëm, wat leeft. Oh Gott, wann een eng Kéier an engem Eck net war, an da mierkt ee, wat hei leeft. Mee bon, deen do Pad, deen do Block muss ech einfach nach zerstéieren, fir mer Abilities ze sammelen. Mä vläit de Wee fräi ze maachen, wou ech mer virdrun alles erschafft hat. Mä dat wär och mol keng esou schlecht. Oh Gott. Stierf, merci, dat do war gutt. Elo hei erëm kucken awer iergendwéi. Dat sinn elo déi Spawnfeller, Dir mierkt, se sinn och wierklech vill méi wéi soss. Oh Gott, dat Bild, dat ass Thumbnail. Da laaft eng ganz Arméi vu vu Géigner, mee do sinn ech am mannste gestuerf. Dat ass erëm esou net potential.

Come at me, Bomberman, give me your all! Et voilà, zwou Meenungsverschiddenheeten do, wat de But vun de Bombermans ass, hir Liewensphilosophie, wat ass de Sënn vum Liewen. Dat hate mer och schonn heiansdo, menge Parts. Also mir ginn da lo géint den. Plasmabombosch Bullen an deen huet eng speziell Fäegkeet, nämlech och erëm Plasmabomben an ënnerschiddlech laang brauchen bis se explotéieren, also do wäerte mer da mol hecken wéi dat ausgesäit. Do säit een mol keng Plasmabombe, mee bon dir wësst wéi do fleeft sech fir d'éischt emol erëm de Wee fräi maachen. An da giff ech soen mir gin direkt Attacker. Voilà, an hee stierft do net, dat wonnert mech awer elo effizient, well do hat en net vill ze mellen méi. Hei ass eben och just oppassen, take this an badaboom, ja, opzepassen dat en net de Lift hëlt, ne. Wisou sin ech, woah ech sin nach net gestuerf, dat wëll ech awer gär wëssen wisou.

Mais bon, also sie merkt och hei scho Schwieregkeeten, well et ass awer och dee leschten. Hunn ech Glitches doran oder mengen ech just? Mais bon, ähm, hei lo kucke mol, d'Säck komplett awer zouzebaueren. Na. Hei d'Mëscht net zoubauen, dat wier och sou eng Optioun. Mäi Gott, dee Pad ass och fir ewech ze geheien, awer sou eppes vu. Voilà, an do kréie mer nach wéinst mat. Elo gëtt witzeg. Fir Iech an net fir mech. Holy shit, déi Loading Screens si méi laang wéi soss. Sait wann ech ophuelen an dann d'Reklamm soll fir d'Spill maachen. Ok. Ech presentéieren iech den Judge Quimby. Also deen ass wierklech schwiereg am Sënn vu mir si rëm an der Loft de ganzen Zäit. An hie mécht dat doten ëmmer gären. En huet säi Spaass mat eis, gleeft mer et. An da mécht säi just dat do an da, also esou kréien ech en net. Hie muss eben eng Kéier, Dir gesitt et gläich hoffentlech, soss si mer nach laang hei am Gaange, gell. Voilà, dat do, dat en e Fauschtschlag mécht a sech dann an d'Bomm dréckt. An dat do kann ech näischt maachen, dat sinn meng Fäegkeeten, do muss ech flüchten. Dat do ass eng Ability, ech muss kucken, dat ech fortkomm. Mee also dat ass d'Erklärung vum Charakter, mee et ass ebe, wëll hien déi ganz Zäit do um Buedem hänkt. A lo ass perfect moment. Fir net ze stierwe vläit. Mee bon, mir hunn do vill, vill, vill, vill gesammelt. Oh, ech stierwen do, mee ech hunn nach wierklech Schléi do krut. Esou, hien ass scho salzeg. Nee, do, do mierkt Der, ech kann näischt do maachen de Moment. Ech muss wierklech kucken, dann emol dat do ze retten. Esou, gutt, mir hunn e Schlag ëm Ee krut. Ah, grad sei er fortkomm, awer den Feature hat iwwerlieft. Puh. Ah, da hätt ech missen eng Bombe hinklaken, da wär et schon blau. What? Ech ginn och wirklich darum in CT gespawnt, also. Ja, bon. Uh, dat könnt gut klappen des Kéier. Just, dat ech lo mei stierwe. Ja, bon, mir kommen direkt do hinner. Ah, dat wär cht. Huet wäert erëm een Hit gefeelt hunn, hätt ech esouguer gutt gepackt. Ironescherweis an enger ganzer ganzen Tester, alles huet gutt geklappt, just de Bossfight sinn ech um Kräische gewiescht. Ah, ja, ech kräische gläich komplett, gell. Komm hei hinner. Ech hu Kamellen. Ah, dat geet séier an Richtung. Ja, do, do huet se mech gutt krut. Ja, elo geet se dohinner. Voilà, nach een Hit an da kënne mer e bëssen doppe schloen. Ja, gutt, dat do ass eeben eng Death-Situatioun gewiescht. Mee ech mengen, elo gläich hu mer en. Voilà, mir hunn en. Dann soen ech erëm villmools Merci fir Ären Interessi. Mir hunn de Scrap Head gepackt. Mir gesi lo nach eng Kéier d'Punkten an da gesi se och nach e bëssen Story an da freet Der Iech nächst Kéier op déi grouss Final vu Super Bomberman Arc. Bis dann.